Naende minto mwanyagete inga ne rituko rinde rigiya, rigiya mono, naende tokoumerana ase ekeoroki mang'ana eke, naende togosemania igoro y'ebinto biarengeo na ebiroo ase omogusii, ee, ebinto tobwenerete komanya. na kwemanyia buna intwe mwanyagetinge ebinto bigotokuna, ebinto bitobwate, intwe mwanyagetinge etwasaririe ebinto ebinge mpaka obogima bwaito bwachakire kombogana enchera etabwenerete. Ase omoroberio oyo. O Enogo TV, igo tokonya konogonerana, tokonogenana, to, tokonya gokwana, tokonya konoga buna ekegusii kiarenge iga, naye otagokora iga. Buna bono ekero tokoigwa nomosacha otokire nesese, oyio nomonto, oyio nomogusii, gento buna eki nkiare gokwana, yaani mosacha nesese, oh, eng'ai yaire obongo. Ayio naro agendererete naroche egesiko igaa, kongeitia ngakumina gwa omogusii, ngototurutumba more, naende ngoturutumba more egesaku. Amang'ana nare tobwenerete komanya ase omoroberi oyo bwe chingako, ching'igekero, na oboroso bw'omogusii. Amang'ana buna.

yaani abirana, onye mwagosanire nomonto. Oboyao bw'omogusii ekero mware kogosana nomonto igo are gosonsora, na ekero togosonsora gose ekero omonto agosonsora oyonde, nabwo babere bare gwancherana. Aye norisia kogocha gosonsora abanto, nabo erabe egetiro asore, lakini nabo okobatebia ng'a Inwe gaki, motagosonsorana, ekiagera ogosonsorana nigo kiarenge egento ekiya mono ase egesaku ki'omogusii, na ogosonsorana nigo kware gocha mwatorobana. Ogotorobana, ekero mogotorobana bono goika totware entorobi, entorobi nabo oranyore nengoko gose embori, gose eng'ombe, kobwaterana na nki eke mwagosanete naende naki keng'ana, gose emegiro ki ogaetaneti, goika osonsore. Gose onsi ora tari gokorerana, ogokorerana nerieta rinde ring'ao ri'omogusii, ogokorerana nekero omaete na. a nogoserete e, e, egesaku ase gete, your ancestry, e, spirits, ebirecha bia gete, nokagoserete ebirecha gete bono, goika okorerane ng'a erinde nario ebinto birabe buya. Ekero ogokorerana, goika embori ekwe, goika eng'ondi ekwe gose eng'ombe etugo ngotumeka ere ase ogokorerana, ekiagera ogokorerana ngoetanetie ogosonsora, ogosonsorana. Abagusii baminto tiga twemanye ng'a inki ogosonsora, inki ogokorerana, ekiagera ebinto ebi noo bire naintwe. Tiga twaberana, twasonsorana, ekero kwagoseire. Egesaku, enchera nero oraage ase otamanyeti, koranche korerana bwango, ng'a bono onyore gwasambire enyomba ase omogusii, eki negento egekong'u goika okorerane. Otakoreraneti, chitang'u chie chikobwati bana bao na abachokoro chi generation isano. Manya bono, igo nabo nabo mogosira korwa ense eye kabisa monto tamanya gose mwarenge oo, onye mogokorerana. Nebinto nibinge bigokoreranwa kobwate namagoso ao, igo gokorerana gwekonya mbinya koirora. Buna bono oite omonto obe omoro minta, goika omanyete osibigwe, goika osonsorwe, goika okorerane. Eh, igaa bono, igaa, ekero oitete omonto goika okorerane, na ogokorerana ingoetanetie ogosonsora, ngoetanetie atambe. Minto mwanyagetinga, ebinto buna ogo ogo ogo ogotebia abande na. Twaberane. Mbiare koira ngaki ase omogusii, naende ebiare koretwa nabagaaka. Yare koba na omonto abaetaine nabanene, naende bangire korigererania abagaaka aba are kogenda barigie ng'ina biara omonto, na ise biara. Babatebia ng'a nyarebe na nyarebe, ee, Twaigurerigwe moboina e mosiori totamanya. Igo bono ase ayio ing'aki mogotokonya erinde batorobane. Kwamaka konyora na batomire aba gochia ase momura oyio. Ekegusii aba nabaibori basikire mono. Basikire. Iga eki bagokwana Goika getegereru. Igo ki bachire buo, igo kware konyenya embori, gwaikaransa, gwategerera. Naende buna basoka aria bakwana goika onyakorerane. Agwo bono nabo togocha gotwatwara emechando, onye kobwate abanto batari korwa kegusii, batamanyeti kegusii, ng'aki oroche ogocha gosonsora gose gotorobana ebinto. Amang'ana namange, ogokireka nkoro.

Mbobere ebinto biao. Buna bono ekero embura egokirekwa nogotanga hailstones, nchiita chindagera, aria okorigia abakundekane b'obomanyi bw'embura baachiche bakireke embura tetwa amagena, na amachiko nare bare korwa. Ogokireka nogotanga. Amabe tacha. Igo omogusii manya amang'ana aya, naende manya ching'encho chiabo. Ekero tokorigereria, ekero tokorigereria igoro y'ogokireka, gusii iga abanto bachakire gotiga ekiara mbainyoreti. Naende, oise kogenda ase emegiro yaito, ebinto nebinge biaochoganigwe bigocha gotoreterera. Buna bono, ase amachiiko y'omogusii, omosubati tari konyora binto korwa ase ise na ng'ina. Omosubati are konyora ebinto, yaani enibo, korwa ase omogaka oye. Igo amang'ana ayaetigwe richiiko buna chindemero chibe echia abasubati na barabwo baegwe na ise, aya naye akoreta emechando gusii, ekiara machiiko amogusii tabwate buna Eye ne right y'omosubati bwate rusobo. Bono ekero anywomirwu, naende naki agwate rusobo, ekero mogusi yamaete na omosubati omuya, goika anywomu agende. Nekero achire, otoa chiombe. Ekero atoire chiombe, naintwe twanywomera. Agwo nkare, amang'ana ngonchokana are. Bono kiabeire, Nabo ogwaterwa, aa, tiga ntebe iga, ogwaterwa oko bono nabo konga chisemi. Omwana enyaroka oirirwe esukuru, tiga asome, nabo arabe tanyuomwa, aa, nabwate eright y'ogwaterwa bore mokaa, erinde nere akore ki? nere amenye. Agwo nao eserekari yarigeretie, lakini ekero tokoenda onye nditwarenge tomenye ne chingako chiaito chiria chia kare, eki ntware kogetegerera ekiagera ime yaito ntomaete na omosubati nache akore ki? Nache agende. Bono abanto baminto. Ancha gotorobana. Abanto baminto, manya ogokireka. Abanto baminto, manya ogosonsora. Eh? Ekiagera ebinto ebi ase omogusii igo biabwate Eng'encho enene ase obomenyi bwa kera rituko. Ekero ogotorobana nomonto, igo obogima bokoba obuya. Ekero mogosonsorana ase mwagosanire, obogima bw'omogusii ii bokoba obuya. Ekero mogotorobana, obogima bw'omogusii ii bokoba omuya. Na ekero ogokorerana ase omanyete ng'a nogosete, naro obogima bw'omogusii bokoba obuya. Ekero tokwanga gokora aya, Igo togotwara chitang'uche, mm, igo togotwara chitang'uche, togotwara chitang'uche minto mwanyagetenge yabeire chimuma, mm, chikoba chimuma ebinto biachakire gotokorekanera totamanyeti ninki, na ekero bigotokorekanera. Na abagaaka abwo baisire koera baragote buna eke nkiabete iga seino, ee, genda okore iga, okorerane. Tota totachieti gokorerana ebinto ebinge twasariri ebiboko ninto tokoria. Nebinto ebinge ngoita bire bigoita bori. Buna bono abagusii momaete na mobere mobere okure ogotindekwa tobwenereti gotindekwa na chuma ende yonsi. Inwe mwamanya kobwata mwabekerania omonto ensa, akure agachuma. Eki nabo gekobaita mok- gekobaerora, gekoba gekobarusia omwensipi ekiagera monto oria tagogeti ko- kobekwa na chuma, ebirecha biaye bikobabwati mwensi pi bibakore. Ase ki? Ase eng'encho y'ogotabwatia richiko. Enyige ekere ense nini ng'a monto okure tagenda mbera na chuma ende yonsi. Ebi nebinto biamanyire, bimanyire totabwenereti konya goteba lakini rende ase twaikire amatuko ya bono minto binto ebi ntobimanyeti. Tema korenda oboina. Mosacha mong'ina oyo are morito. Tare korema boina. Abamura b'amatuko aya bakominyoka gochia oborito boria bokogwa. Kei tata. Eh? Bokogwa bori tokomanya nki kiaba. Eh? Ase eng'encho totari kobwati ching'encho echi ebinto ebinge nkoba bire biabeire. Lakini bono ase eng'encho y'ekegusii na nenchera tore intwe abagusii togosiereria ebinto. Ogosiereria eko Nakwo gwatoretereire, nakwo kwagerire chitang'uchi chiaichoire, nakwo kwagerire abagakagete emetwe emeochogani, monto akobwata engoko, monto akobwata esisi, monto akobwata eng'ombe, emetwe eyio yaino nemiya ere, eh, minto mwanyagete ng'a emetwe yaino nemiya ere. That is an abomination, yaani ase egesaku giaito.

Onye moka ore oo naende obogoretie omosigo, gose ore morito koranche, tobasa korema boina. Ekiagera onye konya tomanyeti, manya korwa reero nario torakonye egesaku. Manya ebinto ebi, manya gotorobana, manya okong'wansa ninki, erinde bigokonye nainche binkonye. Tiga tonya kotebaneri iga ase Enogo TV, tiga tokonogenera na iga togotebani aya arakonye egesaku. Tokonya korigereria naki omogusia amete, na bono naki amenyete. Mogusia ominto, eanche bwanchwe, twanchane. Nyasae tiga anye kobasesenia. Mbuya mono. Mwalimu, obieno nyambane.